Insellem lis-semmiegħa ta' dan l-istazzjon, qegħdin fuq Radio 105 f'dan il-programm Standard Blu li qed jittella' parti minn sensiela ta' programmi dwar il-festa ta' San Gejtanu 2025. Jiena ħa nkun il-preżentatur ta' dan il-programm, Malcolm Zammit, u l-programm qed jittella' mis-Soċjetà Mużikali San Ġużepp tal-Ħamrun b'kollaborazzjoni ma' Radio 105. Nixtieq nirringrazzja lis-Sur Manwel Kirkop li qed qiegħed magħna f'dan il-programm bħala producer tal-għajnuna tiegħu biex intella' dan il-programm. Kif nafu tajjeb qegħdin viċin l-festa ta' San Gejtanu. Is-Soċjetà Mużikali San Ġużepp hija mhux biss soċjetà kbira fil-glorja u fiż-żmien tagħha li din is-sena tiċċelebra 136 sena sa mit-twaqqif tagħha, imma hija wkoll soċjetà kbira fl-organizzazzjoni u fl-involviment ta' numru ta' voluntiera fl-istrutturi tagħha. Għal dan il-għan, dan il-programm ser jibda billi niltaqgħu ma' żewġ mistiedna mill-Kumitat Eżekuttiv tal-Soċjetà Mużikali San Ġużepp. Għalhekk nixtieq nilqa' miegħi lis-Segretarju Ġenerali, is-Sur Ephraim Buttigieg. Lejla t-tajba. Tant ieħor. Grazzi, grazzi tal-istedina. Grazzi wkoll lil Manwel Kirkop u Radio 105 li laqgħu t-talba tagħna u ospitawna hawnhekk f'dan l-istudju sabiex nagħmlu dan il-programm. Daqshekk hu. Nilqa' magħna wkoll lis-Sur Roderick Cristina, Assistent Segretarju tal-Kumitat Eżekuttiv u anki qed jirrappreżenta llum lill-Kummissjoni Banda. Iva, Malcolm, nsellimlek u nsellem lis-semmiegħa kollha tagħna. Nhar l-Erbgħa li għaddew għadna kemm assistejna għall-ħruġ tal-vara ta' San Gejtanu. Ċelebrazzjoni mistennija ħafna li ħafna Ħamruniżi jkunu qed jistennewha u jinqalgħu bi ħġarhom fil-Knisja Arċipretali ta' San Gejtanu. Dan ifisser illi tista' tgħid li għall-Ħamruniżi l-festa bdiet U għalhekk nixtieq insaqsi lil Ephraim, Segretarju Ġenerali tas-Soċjetà, li qed nistennew u diġà qegħdin fi żmien intensiv. Forsi tista' taqsam naqra ħsibijiet mas-semmiegħa tagħna ta' kif is-soċjetà qiegħda ġġesti l-preparamenti relatati mal-festa? Eħe, ovvjament, da biex tagħmel festa kbira kif nagħmlu aħna. Ġimagħtejn tista' tgħid ta' attivitajiet, inkunu għandna nippreparaw ix-xhur. Tista' tgħid illi kif tgħaddi l-festa ta' San Gejtanu tibda tipprepara mill-ewwel għall-festa li jkun imiss. Din hija ħidma ovvjament koordinata mill-Kumitat Eżekuttiv, li minn hawn irrid nirringrazzja l-kollegi tiegħi għax-xogħol kbir li nagħmlu matul is-sena, iżda mhux biss. Barra l-Kumitat Eżekuttiv, aħna għandna sitt kummissjonijiet oħra li jikkontribwixxu direttament għall-attivitajiet u għall-festa, għall-preparamenti għall-festa ta' San Gejtanu, li huma Kummissjoni Żgħażagħ Ġużeppini, li din is-sena, Qed tagħlaq 40 sena mit-twaqqif tagħha, tajjeb ngħidu li hija l-ewwel Kummissjoni Żgħażagħ fil-Ħamrun u f'Malta. Imbagħad għandek il-Kummissjoni Banda li tkun qed tikkordina dak kollu, ovvjament aħna każin tal-banda, il-focus huwa l-banda, allura ilna sena sħiħa, ovvjament barra l-festa ta' San Gejtan u għandek is-servizzi l-oħrajn matul is-sena, tkun qed tikkordina x-xogħol kollu tal-bandisti u tal-banda għall-festa ta' San Gejtan u għal matul is-sena. Għandek il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali illi jkunu qed jagħmlu attivitajiet tista' tgħid minimu ta' darba fix-xahar anki ġieli darbtej, ikliet, attivitajiet oħra, fundraising, anki, għalhekk Kummissjoni Attivitajiet Soċjali, anki attivitajiet biex ngħinu lil ħaddieħor. Aħna s-soċjetà tagħna, eħe, ovvjament, Irridu nagħmlu attivitajiet, għandna bżonn il-finanzi, fundraising, però aħna solidali wkoll ma' dawk kollha li huma fil-bżonn. U, li qed insemmi l-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali, tajjeb ngħid illi anki fejn jidħol Ħamrun Ħanin, żgur li kulħadd sema' bil-Ħamrun Ħanin, hija tista' tgħid kummissjoni fi ħdan il-Ħamrun Spartans illi qed tagħmel ġid immens. f'pajjiżna u aħna wkoll bħala Soċjetà Mużikali San Ġużepp kemm-il darba għamilna attivitajiet sabiex il-qligħ kollu jmur għal din il-kawża tant ġusta. Għandek il-Kummissjoni Nisa, għandek il-Kummissjoni Media li tkun qed tieħu ħsieb dak kollu li jkun hemm fuq Facebook u affarijiet oħrajn, Instagram u xogħol ieħor, grazzi lilek Melky għax inti wieħed ukoll mill-Kummissjoni Media. U mbagħad għandek tal-Miskina Kids and Youths illi jkunu qed jikkoordinaw ix-xogħol kollu mat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna għaliex għalhekk it-Zen Youths. Aħna mis-sena l-oħra 'l hawn dan din il-kummissjoni tal-Kids and Youths kabbarniha xi ftit għaliex mhux tfal biss. Imma għandna wkoll żgħażagħ sa sittax-il sena l-għaliex biex ukoll nibdew nippreparawhom għall-Kummissjoni Żgħażagħ Ġużeppini. L-għaliex biex tidħol fil-Kummissjoni Żgħażagħ Ġużeppini irid ikollok sittax-il sena. Allura biex dawn iż-żgħażagħ ma jintilfux huma parti llum il-ġurnata minn tal-miskina Kids and Youths però mbagħad kif jagħlqu s-sittax-il sena nkunu qed nippreparawhom ukoll għall-Kummissjoni Żgħażagħ. Għandna żewġ kummissjonijiet oħra, però dawn ma jikkontribwewx għall-festa ta' San Gejtanu, Kummissjoni Festa San Ġużepp li tikkordina x-xogħol kollu għall-festa ta' San Ġużepp tagħna li aħna nagħmlu fl-Ewwel Ħadd ta' Mejju u għandek il-Kummissjoni Elettorali fejn jidħlu elezzjonijiet tas-soċjetà. Ma nistax. Nħos ponta xejn iva. zaħir, jifrim eh, tajib li tissem dell-organizzazzjoni ta' soċjetà. Infatti, kemm f'dan il-programm u fil-programm li jmiss marbutin ser nkunu qed niltaqgħu ma' diversi esponenti minn dawn il-kommissjonijiet kif semmejt inti eh, allura Da serve ta' introduzzjoni wkoll. Hekk hu, jiena nirringrazzjahom il-Kummissjoni, il-Kumitat Eżekuttiv, kummissjonijiet kollha, però irrid nirringrazzja wkoll Sur Mass Direttur tagħna, Maestro Justin Martin, id-Direttur Mużikali, Maestro Johnny Van Borġ, u ż-żewġ surmastijiet l-oħra min-naħa tat-tagħlim tal-mużika, Maestro Anthony Carbonaro u Maestro Edwin Paċ. Kif għadtlek, Issa ħa naqra daqsxejn il-programm fuq fuq għall-festa ta' San Gejtanu ta' din is-sena. Dan huwa programm frott ta' ħidma kbira li tmur lura xhur sħaħ. Xhur ta' ħidma, siegħat twal ta' laqgħat madwar il-mejda, numru kbar ta' deċiżjonijiet li jkollok tieħu minn ħin għal ieħor, minn żmien għal ieħor. Xi dibattitu 'l hemm u 'l hawn. Xi dibattitu 'l hemm u 'l hawn, ġieli jkun jaħraq ukoll, imma dan dejjem għall-ġid għall-ġid tas-soċjetà tagħna. Ħa naqra fuq fuq il-programm għall-festa ta' din is-sena. Mela, illejla minn hawn ftit ieħor ser ikollna riċeviment għall-membri tas-Soċjetà kif ukoll għal nies distinti. Dan jibda fit-tmienja ta' filgħaxija, mbagħad għada s-Sibt, tnejn ta' Awwissu, għall-ewwel darba ser inkunu qed nagħmlu servizz il-Qala Għawdex. Festa titulari ta' San Ġużepp, allura qedilhom immorru bil-qalb hemmhekk. Dawn ovvjament xtaqu banda Ġużeppina minn Malta u xtaqu l-aqwa banda Ġużeppina ta' Malta allura kellhom iduru fuqna. U aħna bi pjaċir kbir ser immorru għall-ewwel darba il-Qala Għawdex għal dan is-servizz. Nistgħu ngħidu li ħa sservi għalina U l-parti ta' Rio kollha bħala warm-up. Warm-up, build-up, running in, għajdilha li trid. Marċ li jibda fid-disa ta' filgħaxija u jibqa' għaddej sa nofs il-lejl. Aħna nħeġġu lil kulħadd supporters tagħna sabiex jattendu jkunu parti minn dan il-marċ brijjuż ta' lejliet il-festa tagħhom, għaliex dan huwa ssib filgħaxija lejliet il-festa. kif ġa għadd ta' San Ġużepp ġewwa l-Qala. Mbagħad il-Ħadd, tlieta ta' Awwissu, fil-ħdax ta' filgħodu jkollna l-Piccola Banda fil-bitħa tal-każin, xi ħaġa tradizzjonali u mbagħad noħorġu dik il-kwarta fit-triq, ndoqqu l-Innu Marċ u nerġgħu nitlu lura nkomplu l-Piccola Banda fil-bitħa tal-każin. Mbagħad it-Tnejn, erba' ta' Awwissu, Fis-sitta neqsin kwart hemm il-purċissjoni tat-tfal bil-vara ta' San Gejtanu. Ovvjament, tal-Miskina Kittens Youth ser ikunu qed jieħdu sehem f'din il-purċissjoni. Aħna nħeġġu t-tfal biex jattendu, jistgħu jiġu l-każin qabel, jiltaqgħu xi l-ħamsa kwart il-ħamsa u nofs, jistgħu jilbsu l-flokk ukoll tas-Soċjetà sabiex jingħaqdu ma' tfal oħra u jkunu jistgħu jerfgħu biċċa wkoll f'din il-purċissjoni sabiħa ta' San Gejtan. Hija tradizzjoni donnha qisha qed tieħu iktar Iva, minn sena. Tqajjem iktar interess. Jiena naħseb minn sena l-oħra qed ikun hemm ħafna iktar tfal f'din il-purċissjoni. Aħna nħeġġu sabiex tkompli tikber din il-purċissjoni. It-Tnejn imbagħad, Erbgħa ta' Awwissu, ikollna l-banda li tallegra l-partitarji fil-bitħa tal-każin. Dan aħna għadna ngħidulu r-recording. Jiġifieri kulħadd isibu bħala r-recording. Dak jibda fid-disgħa ta' filgħaxija u jibqa' sejjer sa nofs il-lejl. U mbagħad il-Ħadd, il-Tlieta, 5 ta' Awwissu, nibdew bil-marċi fit-toroq tal-Ħamrun. Il-marċ tagħna jibda fit-tmienja u nofs u jibqa' sejjer sa nofs il-lejl ukoll, fejn jgħaddi minn diversi toroq tal-Ħamrun. Ovvjament jibda minn quddiem is-sede tagħna u jispiċċa l-istess quddiem is-sede tagħna. L-Erbgħa, sitta ta' Awwissu fid-disgħa ta' filgħaxija hemm attività mill-Kummissjoni Żgħażagħ Ġużeppini flimkien mal-Barmen. Aħna nħeġġu lill-partitarji tagħna sabiex jattendu wkoll f'din il-ġurnata. Il-Ħamis imbagħad, seba' ta' Awwissu, fit-tmienja ta' filgħaxija l-ewwel ikollna kunċert vokali u strumentali fuq il-pjanċir tas-soċjetà tagħna taħt id-direzzjoni tas-Sur Mass Maestro Justin Martin. Dak ikun fit-tmienja ta' filgħaxija u mbagħad L-istess ġurnata, l-Ħamis, fid-disgħa u nofs ta' filgħaxija, jibda marċ mill-Blat al-Bajda fejn jieqpa' tiela' sa ħdejn il-każin, jispiċċa fejn il-każin tagħna, u dan jispiċċa fis-siegħa ta' filgħodu. Mbagħad, is-Sibt, disa' ta' Awwissu, fit-tmienja u nofs ikun hemm dik il-ċerimonja tas-soltu quddiem il-knisja fejn ikun hemm iż-żewġ baned flimkien u wara li jindaqq l-innu popolari Xehdu l-Ferħ, l-innu marċ tal-każini rispettivi u żewġ marċijiet oħra, mbagħad il-baned jimxu f'direzzjoni opposti. Din il-mass band hija wkoll tradizzjoni sinonima ħafna mal-ħamrun. Ekku, ekku. L-attendenza tixed. Ekku, n-nies ikunu qed jistennewha. U mbagħad ikompli marċ, il-marċ jidħol fis-sija ta' filgħodu wkoll is-Sibt. U mbagħad ovvjament il-Ħadd għax ta' wissu, il-marċ tradizzjonali, marċ ta' filgħodu fil-11 kwart ta' filgħodu jibqa' sejri sa tlieta kwart ta' filgħaxija fejn l-istess jgħaddi minn diversi toroq fil-Ħamrun. U il-Ħadd għaxra ta' Awwissu l-istess fis-sebgħa ta' filgħaxija, il-fulcrum ta' kollox, aħna nilqgħu il-vara ta' San Gejtanu ħierġa minn quddiemna mill-knisja, l-istess tkun qed iddur ma' diversi toroq u mbagħad l-istess nilqgħuha minn ħdejn il-każin tagħna u narawha dieħla bil-ġirja tradizzjonali, li tajjeb ngħid, bil-ġirja tradizzjonali mal-innu marċ tagħna wkoll. Jiena ovvjament inħeġġeġ lis-supporters tagħna ovvjament biex jatteddu dawn l-attivitajiet li ħejjejna għalihom, però nħeġġeġ il-poplu inġenerali Ħamruniż, u mhux il-poplu Ħamruniż biss, imma n-nies ta' Malta kollha, jiġifieri aħna nafu kemm il-festa tagħna hija popolari, allura nħeġġeġ lil dak li jkun Biex dak li ppreparajna, ix-xogħol li ħadna, is-sigħat li għamilna sabiex ikollna nfasslu programm tajjeb bħal dan għall-festa ta' San Gejtanu ikun suċċess ovvjament. Grazzi Efrem talli spjegajtilna fuq naturalment l-ammont ta' ħafna attivitajiet li jkollna ppreparati. Inżid dettal żgħir għas-semmiegħa tagħna li Nhar il-Ġimgħa ikun hemm it-tieni programm f'din is-sensiela tal-marbuta mal-Fest San Gejtan u tas-Soċjetà Mużikali San Ġużepp. U kif spjegalna s-Segretarju Ġenerali, naturalment ħafna mill-attivitajiet tas-Soċjetà huma relatati mas-servizzi bandistiċi, ix-xogħol tal-banda illi issa ħa jkun is-suġġett suġġett tagħna ma' Roderick, Christina. Ħa ngħaddi naqra naqra lik. Il-festa ta' San Gejtanu hija magħrufa ma' Malta kollha u anki storikament mal-marċi sbieħ u baned li jirrappreżentaw ruħhom b'mod sod u preparat. Tistax taqsam ftit magħna, mas-semmiegħa tagħna, ix-xogħol li wassal biex il-Banda tipprepara ruħha għal dawn l-impenji anki mill-esperjenza tiegħek fil-Kummissjoni Banda? Mela, grazzi Malcolm, insellem nerġa' mill-ġdid lis-semmiegħa tagħna. Iva, sew qed tgħid, il-Ħamrun aħna hawnhekk magħrufin għall-marċi sbieħ li għandna u speċjalment is-soċjetà tagħna li għandha marċi li ħafna minnhom indoqquhom aħna biss. U għalhekk trid tiġi l-Ħamrun biex tismagħhom u ovvjament tisma' l-banda tagħna. U ovvjament il-baned ta' numru kbir u mdaqqas ta' bandisti li l-Ħamrun magħruf għalihom. Imma mbagħad ukoll wieħed ma jridx biss iħares lejn il- is-size tal-banda imma ovvjament imbagħad il-kwalità fl-aħħar mill-aħħar li tagħmel id-differenza kollha. Issa, biex ikollok bandnett soda kif ngħidu aħna u ta' livell, dan ma tqumx filgħodu u tgħid ħa naħdimha għal flaxija, jiġifieri dan hemm proċess ta' snin biex inti tkun wasalt sa ċertu livell fejn inti jkollok banda soda u ta' livell. Jien nitkellem l-iktar ili personalment ili marbut mal-banda għal diversi snin issa, għax ovvjament anke qabel kont induq, imma iktar riċenti nieħu dawn l-aħħar tliet snin li erġajt involvejt ruħi fil-Kumitat Eżekuttiv imma wkoll b'enfasi fil-banda. F'dal-aħħar tliet snin għamilna xi tibdiliet li rajna kienu meħtieġa biex il-banda tkompli tikber u tissoda. U waħda minn daw it-tibdiliet kienet propju li għandna delegat tal-banda li inkarigat mis-soċjetà u x-xogħol tiegħu huwa speċifikament biex jara li s-servizzi tal-banda fejn immorru ndoqqu tkun dejjem ta' livell u tkun dejjem soda. Biex ikollok banda soda u tajba għall-festa ta' San Gejtanu ma tridx tiffoka biss fuq il-festa ta' San Gejtanu, imma trid tiffoka fuq is-sena kollha li l-banda jkollha s-servizzi li toffri. U dan għal xiex? Għax inti jkollok bżonn li tingaġġa miegħek u żżomm miegħek bandisti li inti tafda fihom, u tibni ċertu trust qisek minnhom kemm min-naħa tagħhom u kemm min-naħa tiegħek li inti taf li dawn meta ħa tmur fuqhom ħa ssibhom u tant ieħor huma jafu li miegħek għandhom ammont ta' ta' servizzi. Illum il-bandisti saru daqsxejn ta' problema għax bejn id-domanda u kemm hawn bandisti disponibbli huma Għandek kwistjoni ta' supply and demand. Eżatt, eżattament. Naqsu l-bandi speċjalment minn wara l-COVID. Imbagħad għandek ovvjament servizzi u anke fil-festa tagħna fejn jaħbtulek ħafna servizzi flimkien. Wieħed tajjeb isemmi li l-festa tagħna tiġi fil-bidu tal-festi ta' Santa Marija. Ġifieri hawnhekk biss biss għandek seba' festi jiġu ċċelebrati f'Santa Marija li dawk ikunu bdew li jaffettwawlek ħafna. Nieħdu minn dis-sena San Gejtanu fejn soltu ġeneralment jiġi waħdu, dis-sena, eżempju, ħa jaħbat eżattament ma' San Lawrenz il-Birgu fl-għaxra ta' Awwissu. Jiġifieri. Għandek uċuħ ta' rasi kbar għad-delegata s-soċjetà. Eżattament. jifforma l-formazzjoni tal-banda. Iktar, appuntu, iktar ma jkollok, iktar ma jkollok servizzi li jaħbtu miegħek, ovvjament iktar ħa jkollok telf għax imbagħad irridu ngħidu l-bandisti jafu wkoll u jafu jagħżlu wkoll fejn ikunu jridu jmorru. Għalhekk inti dejjem trid tibni dik iċ-ċertu trust u din tinbena biż-żmien. Tinbena biż-żmien, tinbena b'ħidma, tara kemm jista' jkun aħna xogħol il-Kummissjoni Banda naraw li kemm jista' jkun il-bandisti magħna jkunu komdi kemm jistgħu. Bidla oħra li għamilna eżempju f'dan l-aħħar snin kienet it-tibdil tal-uniformi. Pruvajna nagħmluha iktar komda, għall-bandisti billi neħħejna f'ħafna servizzi l-ilbies tal-berett pereżempju, l-ispalletti u l-ingravata, issa għandna l-qmis uffiċjali tas-Soċjetà li l-bandisti jilbsu lilha, lura hekk ikunu jħossuhom iktar komdi. Dejjem tara x'tista' x'tista' tagħmel tagħmel biex timprovja. Naħseb din xi ħaġa li anki min isegwi l-banda nnota. Għalkemm kif qed tgħid l-uniformi ġiet iktar komda, L-element ta' ta' kemm huma smart il-bandisti u preżentabbli ma ġiex sagrifikat. Appuntu, appuntu. Ta' tidera differenti. Ta' tidera differenti, dera ġdida li n-nies jisom apprezzaw ukoll. Minna apparti l-banda, mbagħad ovvjament għandna l-marċi. Marċi tagħna Tal-Ħamrun, tal-Ġiġba qed ngħid jien imma nitkellmu fuq tagħna ovvjament. Huma marki sbieħ ħafna, mhux għax tagħna, imma kulħadd jgħidilna ħafna soċjetajiet anke li jitolbuhomna ċertu marċi li li li ndoqqu aħna biss speċjalment. Fil-fatt is-segretarju ftit ilu semma li sejrin il-qala. Għada jekk Alla jrid, biex nagħmlu marċ hemmhekk wara ħafna snin. Ġifieri l-banda reġgħet ilha b'servizz ieħor Għawdex, f'lokalità li qatt ma konna daqqejna daqqejna fiha u dawk tal-Qala speċifikament talbuna biex indoqqu l-marċi tagħna. Ġifieri dik xi ħaġa li tieħu tieħu pjaċir biha. Eżatt, għax Eżatt, u dik xi ħaġa li nieħdu pjaċir biha aħna, li inti meta sejjer sejjer post ħalli ddoqq marċ jew tnejn ta' dik il-lokal, ta' dik il-festa. Imma s-sabiħ li inti meta tmur f'post ieħor iddoqq iddoqq il-marċi tiegħek. Sfortunatament hawn prassi speċjalment f'irħula oħra li jistiednu banda U mbagħad ituk il-librett tagħhom biex iddoqqu. Jiena dik personali nitkellem, ovvjament, fuq opinjoni personali ma toġobni xejn, għax inti jekk stridint banda biex tisma' l-marċi tagħha, biex tisma' l-marċi tiegħek doqq int. Jiġifieri. Marċi tas-soċjetà huma parti mill. l-istorja u l-karattru. Eżatt, ġifieri jekk inti jogħġbok tistieden banda, inti jogħġbok tistieden banda biex tisma' l-marċi tagħhom. Eh, hawnhekk nagħmel daqsxejn appell qed nitkellmu wkoll fuq il-marċi. Eh, għandna marċi sbieħ ħafna. Għandna marċi bil-kant, li huma għandhom kant sabiħ ukoll. U nagħmel appell anke lill partitarji tagħna u l-partitarji tal-ġiġbanet, eh, neħdu pexir bil-marċi tagħna. tat-tnejn li aħna. Il-pika sabiħa, imma sa ċertu livell, u nkantawhom bil-mod xieraq tagħhom. Għax sfortunatament ħafna mill-marċi sbieħ jispiċċaw jindaqqu wara, wara xi kantuniera jew wara f'xi triq fejn ma jkun hemm ħadd. U dan minħabba li sfortunatament għal ċertu kliem li ġie miżjud wara minn ċertu partitarji li ma jgħoddx U mhux xieraq lanqas, speċjalment fejn għandek dħulijiet tal-marċi jkun hemm nies bil-familji u t-tfal jisimgħu ċertu ċertu diskorsi. Jiġifieri jiena nagħmel appell sinċier biex kemm jista' jkun il-marċi sbieħ tagħna ħalluhom sbieħ, fir-rispett, ħalli jkun hemm kif qed ngħidu dik id-daqsxejn ta' pika u daqsxejn inbix bil-kant, imma tasal sehem. Kliem disprecattiv u offiżi mhuwiex f'post fil-marċi, għalhekk biex inkomplu ngawdu l-marċi tagħna huwa importanti dan. Proset ta' dan l-appell, ingħaqad miegħek ovvjament u naħseb jiena li permezz tal-appell qed insalvagwardjaw anke l-aspett kulturali li hija huma l-pedamenti tal-festi. Ovvjament, ovvjament. Kull min jiġi. U tirrispetta l-kompożitur tal-marċi wkoll. Daqsekku, sewwa. La tinsemmu l-marċi anke dħalt fid-dettal fil-marċi il-semmija tagħna jistgħu jsegwu marċi tas-soċjetà fuq il-YouTube channel għandna diversi marċi li wieħed jista' jisma' għall-kumdità kumdità ta' daru u min qed isegwi il-programm fuq Radio 105 anki ħajkollhom l-opportunità li tisimgħu xi marċi wkoll f'dan il-programm. Għandek xi kummenti biex tagħlaq Rodri? Nirringrazzja lil sħabi speċjalment tal-Kummissjoni Banda, iċ-Chairmans, issu Anthony Attard li jaħdem qatiħu dejjem insibu anke ta' spalla fix-xogħol. Ovvjament li s-Sur Mastrid tagħna, kemm lis-Sur Mażdirettur il-Justin Martin kif ukoll lid-Direttur Mużikali Johnny Van Borġ u l-għalliema tagħna Maestro Edwin Paċi u Maestro Anthony Carbonaro tal-paċenzja u l-impenn tagħhom biex jgħallmu l-allievi tagħna. Għandek ħafna xogħol, jiġifieri l-Kummissjoni Banda fil-ġbir ta' San Gejtanu speċjalment ix-xogħol jittrippja biex tara li dejjem ikollok kollox sew, preparamenti għall-marċi, preparamenti għall-programm mużikali. Tajjeb wieħed inkoll insemmu li xi ħaġa żgħira rigward il-programm mużikali li jekk Alla jrid ħa jkollna nhar il-Ħamis fejn fejn ħa jkollna magħna wkoll il-kor minn Carpineto Romano li kienu magħna wkoll meta daqqejna għamilna l-Akkademja Mużikali fil-Bażilika ta' San Andrea della Valle f'Ruma. Il-grupp ħajkun Iva dan il-kor dan il-kor fuq sedina fuq sedina tas-soċjetà tagħna ġej Malta l-innu solenni tifili San Gaetano Antonio Minuzzi ħajerġa' jiġi kantat wara għexieren ta' snin bit-Taljan, hawn Malta, għax ovvjament ġie kantat bit-Taljan f'Ruma, imma wara ħafna ħafna snin ħa jerġa' jitkanta bit-Taljan hawn Malta, ta' min jagħmel ringrazzjament ukoll lis-Sur Isaac Cachia li kien hu li kien il-bniedem li reġa' qeleb dan l-innu dan l-innu għat-Taljan. U mbagħad eżatt kif qal is-Segretarju, Il-programm aħna għamilna xi tibdil ukoll fit-toroq tal-marċi tat-Tlieta u tas-Sibt biex ukoll kemm jista' jkun nilħqu aktar partitarji tagħna. U l-ħidma l-ħidma ma tiqafx. Dak il dak il-kumment u dak il-spunt dwar il-dettall sabiħ dwar il-kunċert, nibdew nagħlqu din il-parti, però qabel inħallikom għandi Domanda għalikom li issa li qegħdin tista' tgħid qrib l-eqqel tal-festa u ovvjament l-eċitament huwa qiegħed hemmhekk, speċjalment għalikom li tkunu qegħdin fil-qalba tal-organizzazzjoni. Xi tfisser din il-festa għalikom, speċjalment din is-sena? Kumment żgħir personali minn għandkom it-tnejn. Nibdew bis-Segretarju Ġenerali. Ifhimni, tfisser kif ġa għadt, dak kollu li ħdimna għalih matul sena sħiħa. Issa x-xogħol huwa lest. Issa ħa nibdew nattwaw dak li ħdimna għalih fil-jiem, ġimgħat u x-xhur li għaddew. Jien ovvjament Irrid nagħmel appell sabiex il-pubbliku jattendi, jġib iħġaru għall-festa ta' San Gejtanu. Naqbel mal dak li qal is-Sur Rodri Cristina sabiex dak li jkun jiġi u jkanta l-marċijiet tagħna kif suppost, bi kliem xieraq, però ovvjament nixtiequ li l-partitarji jiġu u jkunu parti minn din il-festa sabiex, jien konvint ha, sabiex mhux tkun festa ta' suċċess imma tkun suċċess ħafna iktar mis-snin li għaddew. Tajjeb, nirringrazzjak. Roderick, il-ment tiegħek? Xi tfisser? Tfisser eżatt kif qal is-Segretarju sewwa kważi qisu l-għeluq ta' sena oħra ta' ħidma. Biss il-banda. Tista' tgħid dis-sena qatt ma nifqu, imma dis-sena kienet xi ħaġa iktar minn bejn festa u oħra, xi ovvjament kellna żewġ safriet li għamlet is-soċjetà, dik ta' Ruma bħalma kulħadd jaf, imma ma ninsewx li wkoll kien hemm is-safra f'Palermo f'Marzu li għadda l-festa ta' San Ġużepp. Jiġifieri x-xogħol tista' tgħid ma qata' xejn u qas nafu kif jiġifieri qegħdin fuq l-għatba ta' festa oħra. Ma Alla jrid tgħaddi il-ġimgħa u tista' tgħid wieħed imbagħad hemmhekk meta tiġi l-festa tgħid ejja fadal ġimgħa Forsi nistrieħ ftit. Kulħadd ġifieri kemm mhux jien waħdi, ġifieri ovvjament eh, kummissjoni banda l-membri tal-kumitat u ġifieri ovvjament kull kull min hu involut f'kull soċjetà. Jiena nawgura l-festa tajba eh, l-partitari tagħna l-ewwel net u l-ħamruniżi kollha u jalla jkollna festa festa sabiħa u xirqa kif nafu nagħmlu aħna fil-ħamrun. Grazzi ħafna Rodrik. Għaliex semmejna, semmi Rodri Christina, sew għamel, li l-Ħamis fil-kunċert vokali u mużikali se jkun hawn il-kor, il-kor minn Kalpinetu, nixtieq nirringrazzja b'mod speċjali lis-Sur Omar Buġeja li kien qed jaħdem qatigħ flimkien magħna sabiex inġibu dan il-kor minn Kalpinetu. Allura dan il-kunċert tal-Ħamis, 7 ta' Awwissu, se jkun iktar speċjali mill-kulċenti l-oħra li kellna fis-snin fis-snin li għaddew. Il-festa t-tajba lil kulħadd, viva San Gejtanu u viva l-ewwel banda Ħamruniża. Grazzi ħafna tal tal-intervent tagħkom, insellmu il Sur il-Kaptan Omar Buġeja kif semmejna u ħafna oħrajn li semmejna, semmejna fost l-oħrajn is-Sur Mastrijiet u l-għalliema U għalhekk għal nagħlqu din il-parti, nirringrazzja lilek Ephraim u lilek Rodrik u nawguralkom il-ħidma t-tajba din il-festa imma wkoll il-festa t-tajba lilkom u l-familji tagħkom. Nirringrazzjakom għan-nom tal-membri tas-soċjetà. Issa t-tieni parti ta' dan il-programm ħa ngħaddu ma' wieħed mill-għalliema tal-mużika. Illi kif semmejna qabel, apparti s-Sur Mas Direttur u d-Direttur Mużikali li nsellmulhom, is-Soċjetà għandha l-illiema tal-mużika tagħha. U għal din il-din il-parti tal-programm ser ikolli miegħi lis-Sur Mast Maestro Edwin Paċ, għalliem tal-qasba, illi ser jaqsam magħna ftit ħsibijiet dwar il-fest tal-banda u t-tagħlim tal-mużika. Nilqgħukom għat-tieni parti tal-programm tas-Soċjetà Mużikali San Ġużepp u kif preparajtkom għandi miegħi lill-Maestro Edwin Paċ, nsellimlek. Insellem lilek ukoll Malkim u nirringrazzjak ta' din l-istedina li għoġbok tagħmlilna. Grazzi tal-li, grazzi tal-li jatmana. Kif introduċew anki il-Maestro Paċ, Qabel, Edwin huwa surmast tal-mużika, għalliem mas-Soċjetà għal diversi snin, għalliem tal-istrumenti tal-qasba u infurmat ukoll li ilu 29 sena jgħallem mas-Soċjetà. Għaldaqstant, għandna magħna fil-programm issa ħafna esperjenza. U ħa jaqsam magħna ftit ħsibijiet u esperjenzi mit-tagħlim tal-mużika, il-banda tas-Soċjetà u anki kif dawn jidħlu fil-festa ta' San Gejtanu li hija s-suġġett tagħna. Għandna opportunità biex lis-semmiegħa tagħna nispjegawlhom ftit dak li ngħidulu l-wara l-kwinti, behind the scenes. X'ikun għaddej fl-iskola mużika, maestro, li anki Jwassal il-mużiċisti li jkunu iktar preparati għas-servizzi li kif spjegawlna qabel il-mistiedna tagħna jkollna matul il-festa ta' San Gejtan. Iva, Malky, qabel forsi nirrispondi din il-mistoqsija, biex indaħħal anke s-semmiegħa fl-atmosfera tal-Iskola tal-Mużika tagħna, aħna konna ħsibna u ħloqna struttura għal din l-iskola tagħna hekk imsejħa Carmelo Doneo biex it-tagħlim joħroġ iktar aħjar u jingħota jingħata l-ogħla servizz kemm għall-allievi l-ġodda kif ukoll għall-bandisti tal-post, sintendi dawk li jibqgħu jattendu għal-lezzjonijiet, għax di xi ħaġa importanti ħafna malli kien il-bniedem joħroġ idoqq, ma jaħsibx li għandu jieqaf milli jattendi għal-lezzjonijiet. Mela, din l-istruttura tikkonsisti, sintendi mill-Maestro Direttur tagħna, Maestro Justin Martin, Dan f'idejh għandu t-tagħlim tas-solfeġġ u wkoll jagħmel jgħallem għall-eżamijiet tat-teorija. Mbagħad għandna il-Maestro Tony Carbonaro, dak jgħallem ir-ram, il-brass. U mbagħad hemm jien, kif tqgħadt tajjeb inti li ngħallem il-woodwind u xi ħaġa percussion normali is-side ram. Is-side ram nieħu ħsieb ngħallmu jien ukoll. Issa wkoll barra dan kollu għandna lill-Maġġur Maestro John Ivan Borg li dan huwa speċi ta' konsulent magħna, jieħu ħsiebna, jgħinna fid-diffikultajiet tagħna, insomma huwa pedina importanti f'din l-istruttura. Issa ħa niġi għar-risposta li saqsejtni Marky. Biex il-mużiċisti tal-post ikunu aktar preparati għas-servizzi li jkollna matul il-festa, Speċjalment tal-programm, il-programm. Il-programm biex niftehmu li ħajkolna ah, li ħajkolna l-ħamis tal-festa din is-sena. L-idea li jkun li daw il-bandisti tal-post jibqgħu jattendu għal-lezzjonijiet Taf għaliex, għax il-lezzjonijiet, it-talim, itik build-up tajjeb li inti mbagħad fil-programm tkun tista' tiffaċċja l-mużika li ssib b'kumdità. Allura importanti li dawn jibqgħu għaddejjin. Issa, x'ikun għaddej minn wara l-kwinti? Minn wara l-kwinti aħna ġimgħat qabel il-festa nibdew nistudjaw is-siltiet flimkien, dawk li se jkunu jindaqqu kif għadna nhar il-programm. biex hekk dawn il-bandisti jkunu iktar kunfidenti fid-daqq ta' dawn is-siltiet. U mbagħad ukoll għal dawk il-bandisti pereżempju li ħarġu s-sena ta' qabel, dawk inżommhom l-aqra miegħi ngħaddu l-marċi wkoll. Ġifieri il-bandisti friski, biex nifhem, ikun għadhom kemm ħarġu sena. Bandisti friski, bandisti friski, eħe, bandisti friski. Biex anke huma jdaħħlu l-intellett li mhux għax ħarġu jdoqqu. Allura ma nattendix iktar għal-lezzjonijiet. Qed tifhem? U ngħaddu il-marċi wkoll, apparti l-mużika tal-programm, ngħaddu l-marċi wkoll għax ifhimni, is-sinsla tas-soċjetajiet għandha tkun il-bandisti tal-posta. Grazzja t'Alla dejjem kellna nukleu tajjeb aħna. Eħe. Taf xi xtaqt ngħidlek ukoll, Michael, hawn, Malkim. Xi ħaġa fuq il-programm li ħa ndoqqu jekk ma jimpurtax, is-siltiet. Per eżempju, dalodu tkellimt ma' Maestro Justin Martin u qed jgħidli li se jkollna biċċa mużika importanti ħafna ta' Maestro Chris Sciberras. Din jisimha The Rhythm of Dreams. Ħa jkollna wkoll The Rhythm of Dreams il-kantanta Kaya Kauki. Din se tkanta Simply the Best u biex indaħħlu naqra tema Maltija wkoll, ħa tkanta Xemx. Filgħaxija imma ħa tkanta xemx biex tippreparana għal xiex mal-kim ħa tippreparana għal ħadd filgħodu. Ix-xemx. Nofstanar. Sabiħ fix-xemx. Jiġifieri ħa tippreparana eh, apparti ċajt. Però mbagħad eh, ċirasa fuq il-kejk qiegħda il-kor minn Karpinetto li se jkun qed ikanta il-Vapensiero. u nagħlqu bl-innu solenni li wkoll ħa jitkanta bit-Taljan. Jiġifieri hija xi ħaġa xi ħaġa ġdida għal Ħamrun kollu, u barra hekk hija xi ħaġa importanti ssimgħa wkoll. Din l-ispjega tiegħek, Maestro, naħseb tkompli anke ma' li spjegaw il-mistiedna ta' qablek u tqajjem aspettattiva, interess biex kemm il-partitarji u dawk li li jħobbu l-mużika jinaqdu magħna għal dan il-kunċert kif kif qed tajt inti hemm warajh ħafna sigħat ta' preparament. Ħafna, ħafna sigħat ma' mal-kim, ħafna sigħat ta' Grazzi ħafna ta' dik ta' dik l-ispjega. Nuhu spunt milli qed li laqatni illi għalkemm jiena minix mużiċist, Pero donnu milli qed tfehemni illi anki għal dawk li qed jisimgħuna li l-mużika kemm importanti l-edukazzjoni matul il- matul il-ħajja ħanejdu. Jiena nista' ngħidlek żgur, bħalma jista' jgħidlek ukoll il-Maġġur Ivan Borg, li aħna l-ħajja tagħna x'nija ndoqqu l-istrument. Jiġifieri tgħallimna fil-Banda San Ġużepp, jiġifieri Obbligati li s-soċjetà aħna tlajne all right. Meta tnejdu dan, surmast? Daka jiena minn 1961 ħriġt indo, ma' Maestro Eddie Suda, Maestro Eddie Suda. Niftakar kien segretarju s-Sur Martinelli, għax niftakar hu laqagħna lili u l-papa tiegħi, kien laqagħna u tellagħna ħdej Maestro Suda, għaddew is-snin illum għandi 78. Alla jbierek. Jiġifieri Morna naħseb- daqsxejn. morna Naħseb biex daqsxejn jaħbi lura. s-sur kappitta jien. Morna daqsxejn lura. Ħabib tagħna faċċeta tiegħi. Ħanaddu, ħanaddu daqsxejn għal- għal domanda aħna- oħra. Ehm, It-talim tal-mużika jista' jkun għandna semmija li qed isegwu tal-programm illi ehm, għandhom xi tip ta' interess anke jekk huwa nitfa ta' interess fil-mużika. jew huma jew inkella naturalment it-tfal. Għaliex tajjeb ngħidu li mhux tfal biss li jitgħallmu l-mużika. Fil-fatt, fil-fatt bħalissa naqtalek naqra minn klimek u mal-kliem. Għandna żewġ anzjani, kellna t-tielet wieħed, Frederick Zammit Ġera li s-sena l-oħra ħalliena, kien iħobb ħafna s-soċjetà Alla jaħfirlu. Bħalissa għandna Laniez Borg u għandi ieħor Saviour Camilleri, anzjani sewwa daw irtirati mix-xogħol bis-saxophones Tifhem issa se nispjega wkoll. Però talmu, talmu l-mużika xorta. Għaddejjin tajjeb ħafna. Kif kif tispjega daqsxejn li semmiha, mm. kif jistgħu jagħmlu jekk għandhom interess li jitalmu l-mużika mal-banda ta' soċjetà eh, mużika. Eh, mela għall-benefiċċju ta' dawk is-semmija li għandhom interess li jitalmu xi strument mużikali kemm huma jew it-tfal tagħhom, jiena nagħmlilhom kuraġġ li dawn jaslu wasla sal-gazin tagħna L-ideali tkun filgħaxija, bi żgur hemmhekk isibu lil xi ħadd li dan imbagħad jilqgħek u jtik l-informazzjoni meħtieġa. Normali jgħidulek il-ġurnata meta jkun hemm Maestro Justin Martin, għax fil-bidu jibdew miegħu peress li jien għad jibda t-tagħlimu tal-teorija u solfeġġ, allura jibdew miegħu mbagħad jiġu għandi meta jkunu lesti għall-istrument. Sewwa. Għal min hu inqas familjari, Sur Matt. Meta tgħid solveġġ, tispjega daqsxejn? Is-solveġġ huwa aħna nużaw ktieb jissiebaħ il-bona u b'idejna inħabbtu d-diviżjoni. Għax dik tgħinek imbagħad biex inti tiġi ssib ruħek taħt id-direttur, taħt is-surmast ta' rider sejra 'l hemm u sejra 'l hawn. Ikollok il-bażi soda li inti taf huwa xi ħaġa importantissima. Di ilha jiena kont għallimtek fis-60 u għadha għaddejja sal-lum. Jiġifieri ara kemm hu ktieb dal-bona importantissimu. Li taħdem fuq. Grazzi. Eh, mela, kif kontet najdlek wara li jintaqaw ma' sur Mast Maestro Justin Martin, tibda l-avventura tagħhom fuq is-solveċ u l-istudju ta' teorija. Dan mbagħad ovvjament iwaslek għat-talim ta' strument li inti tażel biex tkun tista' ddoqq u tieħu l-ewwel esperjenza mal-ewwel banda Ħamruniża, l-banda tagħna jiġifieri. Ta' min jgħid ukoll li s-soċjetà tagħna tipprovdi tagħlim bla ħlas u anke l-istrument fejn ikun possibbli ta' tijulek bla ħlas ukoll. Tajjeb, grazzi ħafna ta' dik ta' dik l-ispjega, naħseb kemm huwa importanti u x'hekk li kif spjegajt. Importanti. Edukazzjoni bla ħlas li l-opportunità li hemm fl-aħħar mill-aħħar li Nana l-fej twaqfet soċjetà. Wieħed irid jinnota hekk ukoll is-sagrifiċċji, is-sagrifiċċji li għamlet li tagħmel is-soċjetà biex tlaħħaq dawn l-impenji kollha li jappartjeni lilna fuq l-istrumenti u t-talim tal-mużika. Tajjeb, nirringrazzjak, Maestro Edwin, grazzi tal-li kont magħna u qsamt dawn il-ħsibijiet hemm sbieħ.

biex l-affarijiet ta' nibqgħu snin 'il quddiem. Ukoll nixtieq nawgura l-isbaħ xewqat għall-festa mill-isbaħ lill-Ħamruniżi kollha. Grazzi ħafna Malky. Grazzi ħafna Edwin b'dawk ix-xewqat tal-Maestro. Issa ngħaddu għal parti oħra tal-programm fejn ħa nkunu qegħdin niltaqgħu ma' rappreżentant f'isem l-iktar ċkejknin fostna, il-Ġużeppini ż-Żgħar. Qed nitkellmu fuq tal-Miskina Kids and Youths Club li ħa niltaqgħu mas-Sinjura Marija Azzopardi. Insellimlek Marija. Insellimlek. Grazzi talli qiegħda magħna. Marija hija waħda mill-kordinaturi tal-Miskina Kids and Youths Club li tinkludi fiha t-tfal u ż-żgħażagħ li jibdew minn età żgħira membri ta' din is-soċjetà u ser nitkellmu ftit fuq x'hemm preparat għalihom fil-festa, r-rwol tagħhom, eċċetera. Aħna l-Festa San Gejtanu naħsbu li dejn tittaħseb f'kulħadd. Anke dawk dawk li huma l-iżgħar kif qed insemmu. Forsi tgħidilna Marija x'hemm x'hemm ippreparat għal din il-festa minn dan il-klabb. Eżatt, bħalma tgħid inti, ovvjament nipprovaw indaħħlu ż-żgħar u ndaħħlulhom il-kultura tagħhom għall-festa ta' San Gejtan u minn meta jkunu żgħar. Ovvjament nibdew bit-Tnejn l-Erbgħa ta' Awwissu fil-proċessjoni tat-tfal fejn ħa niltaqgħu fis-Soċjetà għall-ħabta tal-ħamsa u kwart ħamsa u nofs ħalli mbagħad naqsmu flimkien għall-knisja Ehm, u nibdew il-purċissjoni, ġviri nħedġu l-kulħadd ehm, kemm dawk li tisimgħuna u forsi xi ħbieb jew familjari iġibu tfal tagħhom. Mhux importanti ehm, u jkollhom anki ċans li jerfgħu fis-statwa wkoll, ġifieri mhux ġas kemm jiġu u ħajqogħdu jimxu wara l-purċissjoni, imma jkunu jistgħu jerfgħu wkoll għax tintrefa mit-tfal stess, eżatt. Ġifieri jistgħu jiġu bil-flokkem tas-soċjetà tal-festa jew forsi tal-Kids Club ukoll li konna Bdejniehom is-sena l-oħra, għandna tal għamilna l-flokkijiet apposta wkoll u min irid jidħol membru jista' jivviċinana ġifieri matul il-festa jew hekk jiġifieri ngħidulu eżatt x'irid jagħmel ġast kemm jimla formola żgħira ġifieri u jkun miktub magħna. U mbagħad ovvjament is-Sibt fid-disgħa ta' Awwissu lejlet il-festa għandna l-party il-kbir li ovvjament inkunu qed nippreparaw għalih naqra sew. Ovvjament party jkun naqab differenza ovvjament apparti l-logħob, l-ikel, sorpriżi ma jonqsux u ovvjament il-marċi li tant huma mistenni anki t-tfal jitolbuna l-marċi mhux id-diski u hekk jiġifieri ikun party b'differenza. Natal sajra wkoll. Eżatt. Qajmulhom l-interess fil-marċi u l-imħabba lejn. Eżatt. Jiġifieri nħeġġu lil dawk li jistgħu jikkuntattjawna minn qabel għall-party, tant l-aħjar ħabba apparti l-ikel u ovvjament is-sorpriżi żgħar li jkollna. Imma jiġifieri jistgħu dak li jkun jistgħu jiġu minn tliet snin 'il fuq jistgħu jattendu u jingħaqdu magħna dakinhar. Kemm għal kull attività li jkollna jistgħu minn tliet snin 'il fuq naċċettawhom ukoll. Wieħed jista' għall-party speċjalment peress li huwa Sistema ta' booking, wieħed jista' jara s-social media tas-Soċjetà fuq Facebook. Eżatt, u hemm id-dettalji kollha. Soċjetà Mużikali San Ġużepp Ħamru u anki jagħmel kuntatt magħkom biex. Eżatt, jiġifieri jew jivviċinana anki wieħed mill-membri tal-kumitat jiġifieri u jgħaddilna d-dettalji tiegħu nikkuntattjaw aħna jiġifieri hemm ħafna mezzi jiġifieri aħna nkunu ħafna hemmhekk ukoll jiġifieri. Jidher li għandkom pjan interessanti ħafna għaż-Żar. Ħalli ħalli jew kif huma jkollhom festa li jibqgħu jiftakru. Eżatt. Le, nissuġġerixxi biex anke tikber il-proċessjoni tat-tfal. Dak l-għan tagħna ġifieri li din il-festa tkun vera festa tat-tfal u bit-tfal kollha. Ġifieri tkun xi ħaġa sabiħa li nkabruha din il-festa. Issa apparti l-festa tal-Miskejna Kids and Youths, ilu waqaf għal numru ta' snin. Eżatt. Jorganizza iktar attivitajiet milli mill-festa. Semmilna xi ftit li jsiru matul is-sena. Eżatt, aħna nipprovaw nżommu kuntatt kemm jista' jkun magħhom. Ovvjament kulħadd bil-familja ġifieri bl-iskola u bl-attivitajiet oħrajn, imma nipprovaw nagħmlu mezz kemm jista' jkun. Għandna ġifieri issa normalment nagħmlu attività Kull term nipprovaw nagħmluha hemm ovvjament ġieli jinzertaw iktar. Ovvjament mhux parties biss. Pereżempju fil-Ġimgħa l-Kbira, fi żmien il-Ġimgħa l-Kbira morna nduru l-wirjiet kollha tal-Ħamrun li kellna ġol-Ħamrun kollha. Fi ridornihom morna, kellmuhom, spjegawlhom, jiġifieri għax kull kull wirja kienet differenti, jiġifieri ħadnihom kullimkien biex inti dejjem Dak li jkun turih il-kultura u kol ħamruniza. Eżatt. Ġifiri għappart il-parti konna daw l-attivitajiet. Għanna program ġifiri issa ħdimna ħafna biex minn ottubru jek il-bambini rrit il-qoddim konna pjan u għanna struttura sħiħa sal-festa ta' sena d-dilek il-bambini rrit. Kem għazzar u nħedġu kol il-jut. L-adolescenti ta' għana ġifiri jisu minn Età ta' ħdax-il sena sa sittax, qabel ma jidħlu maż-żgħażagħ, ħa jkollna programm għalihom ukoll. Jiġifieri fejn ħa jkunu jistgħu jgħinu lilna meta jagħmlu attivitajiet għaż-żgħar u ħa jkun hemm attivitajiet apposta għalihom biss, għall-youths, għall-adolexxenti. Jiġifieri minn hawn nixtieq nirringrazzja lill-kumplament tal-leaders l-oħra, jiġifieri kollha li nieħdu paċenzja, jiġifieri ndawru l-laqgħat u min jidħol online, jiġifieri ma jkollna dejjem support għal xulxin hemmhekk. Jiġifieri Nsellmu l-om u koll, grazzi, u tajjeb nsemmu li ehm, kif spiegat il-mistidna tagħna il-klab tal-miskina kidzen jew tisu iservi u koll anki ta' bridge biex ehm, dak li jkunu mbagħad jibda jipparteċipa u jagħti semu fil-Kommissjoni Zaza Giuseppini. Li ħan niltaqgħu magħhom fil-programm ta' bħallum ġimgħa. Mela biex nalqu Marija nagħmel appell li kull min hu interessat, kull min interessat li t-tfal tiegħu jew jew adoloxxenti jingħaqdu f'dal club jaraw il-dettalji li jkun hemm fuq social media jersqu lej il-każin tas-soċjetà sabiex jingħaqdu dal club Eżatt. Nawguralkom u l-festa t-tajba lil kulħadd. Lilkom u l-kulħadd. Inkluż it-tfal u ż-żgħażagħ. Sabiex nagħlqu ħa jkollna kumment qasir imma li jiġbor kollox mingħand il-President tas-Soċjetà. Nilqa' miegħi lill-President tas-Soċjetà, s-Sur Mario Carabott. Insellimlek. Insellimlek, nirringrazzjak tal-istedina. u dejjem tas-sapport li tagħtu dejjem lis-soċjetà b'dawn il-programmi. Grazzi, grazzi talli qiegħed magħna bix-xieraq u x'hekk li l-ewwel programm, l-ewwel programm ta' dawn iż-żewġ programmi speċjali li qegħdin nagħmlu jkollna magħna l-President tas-Soċjetà u infatti ħa jkun hu li jagħmel kumment tal-għeluq Tista' tgħid wara wara dan-numru ta' suġġetti li li smajna, ngħaddi ngħaddi għalik issa, Sur President. Kif tixtieq forsi anke tgħaddi l-messaġġ tiegħek lil lis-semmiegħa tagħna li f'dawn il-jiem li ġejjin ħa nkunu qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Gejtanu flimkien. Jekk Alla jrid, m'għandniex il-pressure li kellna s-sena l-oħra, Sena l-oħra peress li kellna dik l-attività li kellna mmorru ġewwa Aruba, kellna iktar pressure biex nippreparaw għaliha wkoll. Kienet mawra ta' suċċess li l-Ġużeppini kollha minn fuq il-Facebook u hekk raw l-enerġija li kien hemm li bdejna ġo Napli u komplejna ġo Aruba. Dis-sena nkomplu fuq dik li ħallejna u jekk Alla jrid żgur, żgur, li ħa niltaqa' ma' partitarji b'memorja sabiħa li nkompluha dis-sena jekk Alla jrid. U li jkollna festa isbaħ milli dejjem għamilna, ikun hemm l-għaqda u niċċelebrawha kif kif jixraq. Dak infatti dawk il-ġiex kummenti tal-President, memorji indimentikabbli li kien hemm Is-sena li għaddiet, ċertament ħafna minna għexnihom jekk mhux hemmhekk preżenti imma stajna nsegwu anki s-social media permezz tal-media tas-soċjetà li żżommna dejjem kurrenti u l-kumment tiegħek importanti dwar l-għaqda. Nirringrazzjak jiena għan-nom tal-partitarji illi ovvjament tax-xogħol tiegħek u tal-Kumitat Eżekuttiv matul is-sena u ninsab ċert li dan ser ser jiġi rikonoxxut matul il-festa anke mill-partitarji Ġużeppini. Nirringrazzjak, nirringrazzja s-supporters kollha li nagħmlu festa kbira u nawgura l-festa lil kulħadd. Grazzi, Sur President, Mario Carabott, nsellimlek. Dan, dan l-intervent tal-President naslu għall-eluq tal-dan il-programm. Nawguralkom il-bidu tista' tajt ta' festa mill-isbaħ, nerġgħu niltaqgħu magħkom aħna bħal-lum ġimgħa. Sadattant niltaqgħu il-Ħamrun għall-festa ta' San Gejtan. Nawguralkom il-lejl it-tajjeb.